Yaaboo ummanni kun orogaa micaan siiridhaan deema biinini biinii qandii keessaa waan takka fuudhe abraahimi sunoo kinbil of godhe isaan lachuu maraatanii kunoo akkatti wal qabanii an ufiifuu lubbuun iddutti na ba'utti jirti. Subhaanallah.
Hayyee. Yaaboo kiisha keessaa waa fuudhetuma uka keessatti darbatee biiftuu biiftuu jedhanii akkatti fuunfatanii irratti wal fixan carqii waan takka irratti uka keessa kaa'ate abraahimi hogga Dawaa sanii nan gaggabsee yogga bayyanate lafumaa ka'eetuma biinuma irratti utaala. An ufiifuu booda lubbuu tiyya sodaadha yaa sheekha na dhaqqabi dafii namni tokkichi na bira hin jiru.
Mana mana jirta ammas? Eegaa manuma jirra mana keenya idallee sitti bilbillee si dadhabne tilfoona kan kee cufaa ja'a. Galgalli ni cufee jimmaa na seenu. Yaa waan mana dhaqqabe haa otatti jirtu san lafa kaa'i yaa sheekha rabbumaa jazaa sii kafala. Inshallah ayyee ayyee ni dhufa.

Yaboo maraadhee duuba walitti dhiisee biraa gabbee shaararran kutuu ka'uu man taa yaa rabbi sheekuma natti fidi gaana dhufa jee yaa kaaliqa kiyya naan dhaqqabi ati yaa rabbi yaa rabbi kiyya yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ah yaa rabbi kiyya yaa allah nama kaddumallee jala kaa'ama akkamitti mee jala kaa'amee mee nama guddoo kana lafa harkisuudhaan danda'u yaa rabbi kiyya yaa allah Yaa rabbi suni sun mormi cabee dassalale. Laa habla walaa quwwata illaa billah. Uff. Yaa rabbii kiyyaa muma dafii natti fidi sheeka yaa haaliqa kish. Yaa rabbi yaa Allah. Yaa rabbii kish. Hiciisa. Maalin isinii godhaan? Abaarsuma quduraa rabbii kiyyaa tokkotti isinillee lafarraa fixutti jira. laa hawla walaa quwwata illaa billah uff yaaboo mudhiin na citte fiifuu yaa rabbii kiyya yaa rabbii kiyya sheekumti yaa rabbii kiyya natti dhufuu dafee laa hawla walaa quwwata illaa billah oh. Wayan sammuu na gara galtee ka'uman ta'a. Wayyaa rabbii kan shaana isaanillee miila seene akkamiin godha? Ka godhuutu hin jirre. Yaa rabbii kasha ogoottiin deebisaa amma waan itti bilbilee maalan godhaa itti deebisa re'e. Ifii maraadhee nama maraachuu maalin godha? Haa ilaaha ilallah. Innaa ilaaha innaa ilaaha yaa rabbii kasha. Yaa Rabbi sabrii nuu kenni gaa haaliqa. Yaa Rabbi kisha. Uff. Huuy. Ah. Mm. Yaa onnee nu dhaabbatte beeku yaa Rabbi kisha. Way mee ana baarsuma maalin qaba? Yaa Rabbi an si biraa boodan qabu xiqqollee yaa haaliqa kiyya ani sumaan na kalaqe yaa Rabbi. Yaa Rabbii kiyya naa jecha namni guutuun akkatti cinqamee gubatuu yaa Rabbii kiyya booda ilmamumti namaatu yoon du'e yookaan awwaalu hin jiru magaalaa biyya tanaa kana keessatti yaa Rabbii kiyya. Mala naa dhayati yaa haaliqa yaa mala dhaa mala naa dhaye. Yaa Rabbi. Yaa Rabbii kiyyati waan dadhabden qabdu gaayi mala naa dhahe yaa haaliqa kiyya.

Wah! An lubbuu tiyyaa nama baay'ee naa wayya. Lubbuu tiyya waan hin baafadhee osoo isaan addaan eega ijoo asitti duraan dheen ajjeesee ta'e kunoo yaa rabbii kiyya. Ani be-

Yaa rabbii kiyya yaa Allah. Yaa rabbii kiyya biraa deemitiin ala dhaabbadhatti wal fixan lafaa kaaniitii kamiin taana idduutti irraa duuttiin jiraa rabbi. Way yaa rabbii kiyya sheeknilleen ture yaa haaliqa kiyya yaa rabbi dafiitu kanatti fidi nagamaa yaa rabbii kiyya. Way ummanni lubbuu wal keessaa baasuu deemaa haaliqa kiyya miyyoon tanuma biraatti yaa rabbii kiyya miyyoo tana argaa haaliqa. Laa habla walaa quwwata yaa rabbi. Yaa rabbii kiyya. Uff.

Yaa maaluma eessumaa karra kanaan natti dhuftee haaliqa kiyya tun abruma biraati. Yaa rabbii kiyya ati narraa guuti ga'e. Ah jiruma tanaa yaa haaliqa kiyya. Ah of jibbeetiin jira jiruu tanaa jibbeen. Yaa rabbi narraa gabaabsi ga'e ani hin danda'u. Ah. Laa ilaaha ilallaa Muhammad Rasuulullah. Mee oga kophaan tiyyaa niin dhalaadhaa mee dhiira lama hagana geggeessu tana yaa rabbii kiyya mee ummata Oromoo isinillee mee num argaa yaa rabbii kiyya mee abaarsallee abaarsuma irraa achiitii bar tiyyatun. Tiyyatun abruma kophaatii bar abrii kanaa mee takka agartanii mee. Haya yoo olkanii lamaan hin qinnatti hudhaan hudhaa godhanis an lubbuu tiyya dhabee jechuudha. Yoo walitti dhiisee ittiin biraa hulaatti cufee dhaggeeffadha jees garaan nan danda'u yaa obboleeyyan kiyya. Mee akkamin godha? Akki hin godhu furmaanni kiyya hin jiru jechuudha sheeknilleen kunoo itti bilbilee hayyee sin dhaqqabaa naan je'ee jira yaa rabbii kiyya. Waa natti hin dhufne haga ammaatii yaa rabbi natii si ga'ati yaa haaliqa kiyya na eegi yaa haaliqa kiyya na eegi. Yaa rabbi lubbuu tiyyaa sodaadheetiin jiraan yaa rabbii kiyyati na eegi. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah.